ya imwe zvenyu yanoda kutaura nezvayo ndemusikano webasa vakadzi tine maweaknesses tingati neweakness e, nyaya inoitika ndeyekuda isono musikano webasa hazi shamwari yako one musikana webasa haazi mushandi wako two musikana webasa haazi tete vako three musikana webasa hazi mainini vako four musikana webasa ari pakukubatsira iwe uchimubatsira iye achikubatsirawo right ndataura nyaya yemusikana webasa zvaamboitika ndezvokudai so vamwe mai vanga vaine musikana webasa nandi vane musikana webasa vaimutuma ainzi peshe peshe suka maplate obva aenda unosuka peshi rongedza mumba obva anorongedza peshi waridza mubhedha wangu obva awaridza peshi cleana toilet mangu nemubathroom vaiva nemainsuit vaiva neichii zvinhu zvese zvaa zvakarongeka ndimaona saka musikano webasa aita zvese mazuva nyangwe nyaya chaidzo vaimuudza kuti ha ah, babe panapa ha ah, vanonetsa nenyaya yemagirlfriend ha ah, vanozodai vanozodai ye vanongondiita anzi zvoni ye ndibikire ti manheru chichichiinini anonge asingazivi ndabva kubasa ndatoneta kana baba vakuda ti yavo kuti vanomwa ti usiku nongoziva kuri kutonhora didi vati momzi ndichinditireyo kakati ha peshi ine kapeti detlana ti peshe kugadzira katika kebhobho semunhu wechisikana obva akagadzira munongoziva asikana ogadzira tiwe gadzira tiwe anayo tiya uya baba masokisi vari kutsvaga masokisi ada kuenda basa peshi uya nemaisokisi adhedhi peshi ushu andiye anoziva kunogera masokisi adhedhi zvinokona zvese zvaunenge uchiita unoudza peshi kana wakuda chii unoudza peshi kusvikira baba vazona bade peshi anenge ari nani peshi ndobva adedzwa nadhidhi zvikanzi ne peshi unombozvifambisa sei zvikanzi rei baba zvikanzi he tiye unobika soka unoziva nechirume ka yewo rambai muchiita zvamuri kuita izvo zvakadzi mimi zvikanzi tiya unobika unoziva manakira anoita so zvanzi ah, inge ikangofanana neimwe inobikwa namama zvanzi ah, mama havatombobiki ti yakadaro uda kutomboti unasi undidzidzise kubika ti apa mhunzi havapo vaenda kubasa vapinda mukicheni vari two zvanzi andongoisa ah, matsamba ndobva ndasati mukaka zvese pamwe chete zvokwatirana sitiri vekumushaka zvanzi iyo ndo yandonyatsokuda chaiyo chaiyo andiri kuona zvinotangira chi patii kusvikira baba vatonoti peshu unenge uri nani kuchisa hembe unochisa zvese saka iwe basa rako nderei peshi akadanana nababa mai vaya vazoona kuti peshi ane nhumbu zvikanzi eh, ungamatisani nemurume wangu orit fine iwe umotanisa murume wako iwe unomiitire hapana Peshe ndinoita zvese saka atomukadzi wemumba pa atonemukadzi wemumba saka unochemechi basa rako ndirongosvika ogara orara pamubhedha murume atouya ausi kuti mashiti achona awachwa nani aainwa nani mubathroom akinwa nani hembe masokisi mazvese mapenzana ndianoita ndiye peshe kubika tii ndiye kubika sadza ndiye kuchengeta vana iwe chakungopinda muleba nekuzvara nekuti apeshe uchachengeta peshi wakaenda nemurume vakadzi masmalls ariko peshi ngaite basa rakavinga anditi ndonyaya ndaida kukudzei nhasi eh, ndozvinzwisisa kuti vanhukadzi vasikana vebasa vanomboita zvavanoita but zvimwewo ngatititega